Only tun tum chu tui vai lampang enira hei hi thian dun sual tichuan tuna lo lang lam hi pawi phuai bawng ram lam a ni a kawng hlui tun hma a phuai bawng kawng kalna thin lampang kha a ni chuan tawk zawl a ni tichuanin video te min lo en sak thin avangin ka lawm em em a. video te min lo en sak zel tur pawhin ka rawn gen leh bawk chu a tichuanin subscribe like comment te min lo tih sak leh hram hram turin in khawihna ka rawn ngen bawk a ni e tichuanin hei hi kan khua a. lam pang a ni ve thung a aw eng pawh ni se video hi ngun deuh in min lo en sak theuh dawn nia. Sawi tawng khan in ti hian in.

An ni hian engtin enge rai puar lui an tih nachhan erawh chu ka zuk hre hauh lo mai a mawi phian mai a hei a kawhthlak hi a sang ve ang reng viau a a hmuhnawm sang sang khawp mai. Heihi kawngpui kawng chak lawk ami a nia. Hei a tunah phei chuanin a sam fai vek a nia. A lang chiang leh zual a. Hemi a khuathlakna laia pawh hi, a khur laia teh pawh hi. a hmuhnawm ve tham viau a ni. A mawi khawp mai hei. Awle tichuanin hei ve thung hi i ka hriat chhuah lo chuanin sangkhat zakua sawmkua bawr vel kha niin ka hria a. Eia a hrechiang zawk ten. Comment lamah in lo sawi min lo a ka lo sawi dik lo a nih chuan in lo sawi anga hei hi chhan chhuah lei kha a ni a tichuanin ih chhan chhuah lei kha hemi lei hi sangkhat zakua sawmkua an tih tlakin ka hria a khami tum khanin tui lian khan a la a hei heti laia-- Ailo teiah hianin motor khan load an la thin ania a pui miau miau a sang a sin aw sangkhat zakua sawmkaw kum vela mi chu chu hemi kawng hi phuaibuang kawng hlui tun hmaa phuaibuang luh theihna kawng kha a ni mi pawh ni se ngun deuhin lo han en ve teh lo en ve mah teh hei hi tui vai lei. chu ni e khami kum e enge tui vai lei hlui a hlui zawk phuai buang kai hlui zawk phuai buang motor kalna hlui zawk a ni e a kum hi ka sawi sual chuan in e ka sawi tawn khan comment lamah in lo sawi dawn nia a pui-- a pui miah miah khawp mai pawh ni se chiang leh zual in lak an tum phawt ang aw eh lui dung te nen kal hi a har deuh det a tiau a he lung eng emaw vel a kal det det a nih avang hian kal a har deuh hlek a. Kal thla zel phawt ila hei hi pu Lalawm kim a a ni ti hianin thla la tur in kan han kal thla chu nia. khami kuma tui lian kha a lo pui awm miah miah hi ka tia a leh hi a san teh reng nen khan in. Tui khan a la ta vek a nia. Tichuanin lei hi dawh that leh a ni a, chumi a chu nia tuna kan en tur taka hi hei hi a ni ta neih chu. tunah hian hei enge engti nge ka tih ang imm hei hi a bul thut lai chu a ni ta a ti hianin motor khan buhfai te phawrin load la in an zawh ve tang tang a nia phuai buang ihh tlang dung lam panga thleng chho tur khan hei a pui miah miah hi phuai buang ram lam a ni ta a tuna kan hmuh lai taka hi. tunah chuan hei thing kham te ang chi te kha a lo chhe nasa tawh viau mai hei a sang a sin viah viah mai a na tin a pawi bawk driver te kha an lo-- Enge an lo huaisen hi ka ti ni. Hei a kal a en lo na a tank te chu ti hianin a la lang thei a hemi kum hian kei pawh phuai bawngah mo lawm turin ka kal a. Hemi tuina a lak tum hi chuanin hmeichhia pahnih chiahin ih khami chhanchhuah lei hemi motor kalna tur an tih hma hianin mihring kalna tur teh khanin an siam a ihh a hlauhawm rap maw ni a kui khawp mai hei. engtinge aw an ngam zawk hi ka tia tia han en mai chuan a sang bawk sia tin ih thir hi in en lo eh cover vek mah se a hlauhawm hrim hrim a san zia hi maw. a bul a hmuh nawm hi ka ti ni a hun lai khan driver te hi an lo fak awm eeeee tiang anga han tlan theih kha chu tunlai-- Hun motor kawngte han ngaihtuah phei chuanin an huaisen hi ka ti a ni. Tiang anga motor han tlan kai a, load la an han kal kha chu an fak awm thlawt a ni. A pui miah miah em asin.

A san dana chu hei inchhut thiam maiin ka ring a hnuai atangin kan la a. A pui miah miah emai.

Saideh thin ila hemi kuma kan kal tum chuanin ih mihring kalna tur khanin hrui hi thir hi an en lo a tah chuanin a chhung enge a sir leh sira kut a vawn tur khanin a tlang kha-- leh tihianin engtin nge ka tih ang hmun thum angin an siam ta chuan ke a zuk rahna tur kha mau hi an dah bawk a mahni pawhin kan kal kai tha ngam lo mipa in min hruai kai tawp a ni. Tun tlenga hetia a rilruang te hmuh theia a la awm hi a hlu viau mai. Ka hriat sual lo chuan ka sawi tawh ang khan Sangkhat Zakua sawmkhua bawr vel niin ka hria a ni. a hmuhnawm tunah chuan hmuhnawm a tling tak meuh meuh tawh a ni

Phone a lak hi chuan hmuh thiam chu a har deuh mai thei a mahse a chiang khat chuan ka hria hei hi tunah chuanin eh lei hlui lei thar a ni ve thung a eh chhanchhuah lei kan tia erawh kha chu phulen ram atanga kai chhohna kha a ni a hei hi tunah chuanin kan khua luangpawn nena kan inrin a. lam a ni ve thung tawh a tui hi lian khawp mai a tam khawp mai a hei hei hi leia chu a ni a lei pawh a tha ta khap khap khawp mai tui a tam hle mai hei tunah tun ang laiah chuan a tam khawp mai hei a kuang a khat thla ngawt ngawt mai a heti lampang hi lei chhak lampang hi keini chuan tui phal lam kan ti a tuna.

Tuia pawh hmuh nawm tham a nih hi a. Umm hei hi lei thlang lampang eee tui chu leh a tam hle mai e. Ti lam hi Phuaibuang ram lam a ni. Tichuan heti lampang hi Luangpawn ram lam a ni ve thung a, Phuaibuang nena kan ram ri chu Tuivai hi a ni. Tam macham put a lo awm le. A lei pawh a sei tha khawp mai tuna kan awmna hi a lai tak a nia heti lampang tuna a lang lampang hi Phuai Buang ram lampang kha a ni a.

thir vang vang tham a ni e.

chhak lampang han hawi chho ve leh thung ila.

Mual pathum kan ti dawn a, mi tlang pathum lo lang hi a lehlam luang pawn khi mi a lai ta a mi khi Ngopa ram a ni ve daih thung a, Ngopa ten lehna kan inrihna lam a nia, heti lampang hi Phuaibuang ram lam a ni ve thung a, hemi a infinna lai taka khi tui phal kan tih a chu ni ta ni.

Tichuan hei hi keimahni kan khua Luangpawn ram Luangpawn ram a ni a. A ramah chuan chhimchhawng lampang a ni mah umm ram hnenah chuan. chim chhawng mual thla ti la dik mai awm mang e a a ni ve thung a tlang a pawh hi a mawi hlawm khawp mai a hmuhnawm. Saitluang khan heti lampang hi phuaibuang ram lam a ni ve thung a ni ti lai kan saitluang khan phuaibuang te ngopa te kan khua te nena kan inrin a chu heti lai hi a ni ta a nih chu.

Chhakram KM hnih leh lei atang peka thlang lampang KM hnih huam chhung hi Phuai Buang leh Luangpawn te hianin YMA ten lui sa te hi an hung halh a lui eh sangha hi an hung halh ta a tunah hian sangha te hi an tam tawh em em a ni. En lo lai phei chuanin hemi lei atanga hianin eitur te an thehthlak thin a sangha lian pui puiin rawn in perh chhuak thin a a hmuh nawm thei khawp mai chaw ei bang nawi te a then chuanin bekang sak ih bekang sak an ti a chuan neutrela an ti bawk neutrela te an thehthlak a tichuanin sangha hian an rawn in chuh huai huai thin a ni. Hei hi kan awmna atang chuan Ruangpawn lam pang a ni ve thung a, a lei ah hi ti hianin kan awmna hi a hlai tak ang vel a ni a lei hi a sei khawp mai.